E ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangaranga tāngata e whakarongo mai nā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko to tatou kai korero mo tenei po, e mohio ana koutou katoa, ko Simon Snowden. Simon, tena koe. Tena koe, e te whaea. Ae, ka uri atu ki a koe.
Tena no ra koutou e whakarongo mai na i te reo irirangi o Te Hikūteika. Ā, ko rongo mai koutou, ko Haimona tēnei e kōrero atu nei ki a koutou. Ā, ko te mea tuatahi anō, ā, ki a au, kia mārama ai koutou, e ko wai tēnei e kōrero atu nei, tēnā pea me hoki au ki te, te waka tinana, nā, me heke mai i a Tūmoana. Ā, tōku nei waka tēnei ko, ko te tinana.

Kei te mōhio pāhita atu ki tēnei toka, ki a Patito kei te taurua. Tā Patito ko Toakai, na e rua ngā wāhine a Toakai. Te wahine tuatahi ko Tūkotia, ā, ka moe i a Taranga. Tā Taranga ko Whakaeke, tā Whakaeke

Nā, heke mai ki ō konei tūpuna, nā, ko hau tēnei i heke mai i te, tēnei tūpuna, i a Tūmoana. Nā reira, hoi nō te whakamārama atu ki a koutou. E whai pānga ana au ki ngā waka o Te Taitokerau katoa. Ko te kaupapa kōrero tēnei pō, Ko te kaupapa mō tō tāua reo rangatira, arā, mō te kōhanga reo. Te tino kaupapa o te kōhanga reo, ko te reo, tō tāua reo rangatira. Te reo hoki, ahakoa nō wai, he aha te iwi, ko te reo te tino whakatinanatanga o ngā whakaaro me ngā tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Mehemea ka ngaro te reo o tētahi iwi, e kore ōna whakaaro, e kore āna tikanga, āna kaupapa, e mōhiotia e te tangata. Ko te kupu hoki te whakatinanatanga o ngā whakaaro me ngā kaupapa me ngā tikanga a te tangata. Koia ki a tāua i tino nui ai te manaaki i tēnei kaupapa. Te Kohanga Reo, koia tētahi o tēnei o ngā taonga i tukuna mai e tauiwi, e te kāwanatanga, hei whakahaeretanga mā tāua. I tukuna mai te pūtea e te kāwanatanga, mā tāua e whakahaere Mā te iwi Māori e whakahaere ngā kaupapa katoa e pā ana ki tō tāua reo. Hei kōrero noa ake tēnei māku ki a tātou. Tētahi e kīia ana i te reo Pākehā, te, reo, te kohanga reo is one of the greatest success stories of the Māori. Pēnei i tāku nei kōrero, nā te mea kātahi anō te nuinga o ā tātou tamariki mokopuna ka aro atu ki tēnei taonga ki tō tāua reo. Nā te mea koia tēnei, ko te kaupapa e mōhiotia ai tāua he tangata. Ārā e tika ai tēnei kaupapa, ko te tū tangata, kia tū tangata tāua. Me he pēhea tāu e tū tangata ai? Me he mea kore tāu e mōhiotia e te tangata, e ngā iwi o te ao, he tangata, nā te mea, kua ngaro tō tāua reo? Nā reira, ināianei, ko hau tētahi o ngā kaumātua āwhina i tēnei kaupapa, puta noa, puta noa, puta noa, i te motu. Nā, ahakoa i ngā, ngā kōhanga reo o roto o te Taitokerau nei, ka nui taku te koa o taku ngākau i ngā kaupapa e manaakitia ana e ngā koha, ngā kohanga, mai i te rerenga wairua puta atu ki roto o te rohe o Ngāti Whātua. Ka kite au, puta noa i Ngā Puhi, ka kite au i ngā kohanga reo, i au e hāereere nei ki ngā hui kei te manaakitia nuitia tēnei taonga. E kei te hari i ngā huatanga kua tutuki, ngā whare mō ngā kohanga reo, ngā huatanga kua tukuna mai e te National Komiti o te Kaiwhakahaere i te Kohanga Reo, ngā pūtea, he nui, he nui hoki ngā pūtea i tukuna mai e te National Trust mō ngā kohanga nei. Nā rerekē te hari kei te koa i ngā ēnei āhuatanga. Nā reira, ki a au ko te mea tino nui, kia tika, kia pono tā tātou whakahaere i tēnei kaupapa. I, i te wiki kua taha ake nei, ka tūtekei au ki tō tātou kaumātua ki a Wī Huata, Ka kōrero māua mō te āhuatanga o te kōhanga reo, ngā pūtea e puta mai ana i a ia nei mō te kōhanga reo. Ka hari au ngā kōrero e 13 nei. Ko ia hoki te minita i tohia hei hoa mō te Kuini, Te Āta Rangikaahu, hei whakahaere i ngā kaupapa katoa e pā ana ki te kōhanga reo. Nā reira, i wāna nei kōrero, kei te manaakitia Tātou e te Kāwanatanga. Ahakoa ētahi o ngā kaupapa e rongo nei tātou e puta mai ana i te Minita Māori i a Winston Peters, kei te pai tonu. Kei te pai tonu. I te kōrero i rongo au e kōrerotia ana, kāore te he kaiwhakahaere i roto i te kōhanga reo e whai mana ana, arā, e tika ana te whakahaere i ngā pūtea i tukuna mai ki ngā kōhanga reo. Kei te whakahē au i tērā kōrero. Nā te mea kei te mōhio au i ngā pūtea e tukuna mai ana ki ia kōhanga, ki ia kōhanga, me ā rātou whakapaupau. E kore e āhei kia puta tērā kōrero i te Minita Māori. Nā te mea ngā kōhanga katoa he ia tino ako nei ki te tiaki i ngā pūtea kia tika te whakapaupau, nā, me, me ā rātou pukapuka kia tonoa ki ngā accountant mā rātou e whakatikatika. Ēnei mea katoa o roto te Tai Tokerau nei kua tutuki i ā tātou kōhanga reo. Nā reira ka hari au tēnei kaupapa. Koutou e whakarongo mai nei e, e mahi ana i roto i ngā kōhanga reo, Kia māia, kia ū te kaupapa nei. Ahakoa ētahi āhuatanga, ki a tātou ka nui te āhua pakeke hei whakahaeretanga mā tātou kei te pai tonu. Hoinu kia manawanui tātou, ā, kei konei anō ngā āpiha kei Kaitaia nei, kei Whāngārei hei, hei āwhina mai i a tātou, ahakoa he aha ngā kaupapa. Nā ka hoki ake ki te hui ā, a ngā iwi o te ao, arā te Indigenous Conference i Tūrangawaewae. Ngā hua kōrero papai i puta mai i tērā hui. Kia mahara ai tātou tērā hui nā ngā kaiwhakahaere o te kohanga reo tērā hui i whakahaere. te pūtea hoki me tono i te Kāwanatanga. I taua wā ko te Labour te Kāwanatanga. Ka tono ngā rangatira o te National tētahi pūtea hei manaaki i tērā hui. Ka hua puta anō ngā kōrero a te Minita Māori Me te mea nei he moumou noa iho te whakapoupou i ērā moni i te mea kāore kitea ana ngā hua. Te kaupapa e mōhio ana tātou o tērā hui ko te kaupapa mō te reo. Tuarua, ko te ako i ngā iwi ā rā, kia kite i ngā iwi o ngā, o te ao, ngā tāngata whenua o te ao, i haere mai nei ki tēnei hui, kia kite i rātou pēhea te whakahaere o ngā kōhanga reo o konei. Nā, ahakoa kāore ētahi tino whakaae ki ngā kaupapa o te kōhanga reo, ā, i kite rātou i ngā hua. ngā tamariki e kōrero ana i te reo, ā, kua hoki ētahi o ngā iwi nei me ngā kaupapa hei, hei whakahaere i ētahi kaupapa pēnei anō i a tātou, te kōhanga reo nei. Ā, te mea nui, i tūtaki ngā iwi katoa o te ao kia mōhio he aha, e aha ana tātou i tō tātou reo. Hei runga tēnei kaupapa e mahara ana au, e kore te reo, tō tāua reo, e ngaro. E ngaro ai tēnei reo, tē, tō tāua reo, mā tō tāua ngoikore. Mā tāua anō e tuku, e tuku, mā te Pākehā e whakahaere. Kei ētahi kōrero e pēnei ana, i nāianei kua uru mai te tari o te mātauranga hei whakahaere i ā tātou kōhanga reo. Hē ana tērā kōrero. Hoino tā te tari o te mātauranga e hōmai ētahi āhuatanga e whiwhi ai tāua me ō tātou kōhanga reo ki te raihana hei whakahaere i ā tātou kaupapa. te whakahaere o ō tātou kōhanga reo kei a tātou anō te tikanga. E kore rawa e riro i te Pākehā, e riro ai mā tātou anō e tuku atu. Nā, pēnā te āhua ināianei, ka nui ngā kōrero e rongo ana au e mea ana, oh, kua uru mai te tari o te mātauranga, nā, me pēnei koutou, me pērā koutou. Nā. Āhua tika ana tērā kōrero, engari e pēnei ana te tikanga o tērā kōrero, e, kei te whai rātou kia tū tika ō tātou whare kōhanga reo, nā te mea, e manaaki ana tātou i ā tātou mokopuna. Ngā āhuatanga mō te, mō ngā whare e toro ana, nā, kua whakarite mai e te, te Tari o te Ora, nā, me pēnei koutou. a roto o koutou whare, me pēnei, me pērā, ētahi atu āhuatanga. Ehara i te mea, e haere mai ana rātou ki te whakahaere i ā tātou kōhanga reo. Kāore. Heoi, hoi noa, ngā kaupapa mā, mā tātou e whakarite ai, kia whiwhi ai tātou ki ngā raihana, hei whakahaere i ō tātou whare. Nā, koia, koia nā he tēnei. Kaua tātou e pōuri i te mea ko uru mai rātou, ā, i te mea, Ināianei hoki nga te pūtea whakahaere i a tātou e tukuna mai ana e Te Tari o te Ora, the Ministry of Education, na e tukuna atu ana ki te National, ma te National ki a tātou. Hoina ano to tā rātou ko te pūtea e tukuna atu ana ki te ki te National, na tae mai ki a tātou ki nga kohanga reo. Nā, e whakaaro nei tātou, āinei ko riro i te, te Ministry of Education, kāore, kore kau e pērā ana. Engari e whai mana ana rātou ki te, te tirotiro, e, pēhea te whakapaupau ērā, ērā pūtea. Nā, he mea kaupapa tika anō hoki tērā. Nā reira, ka tukuna mai, me, me mahi ā koutou pukapuka kia tino tika, kia pono, kia tonoa ki ngā, ki ngā accountants kia, e, hei, He whakatikatika mai ā tātou pukapuka kia mōhio i rātou, nā, pēnei ana te whakapoupou ā tātou, ā tātou moni. Nā, koia tēnā ko te taha mō te, mō te kohanga reo, tō tāua reo rangatira, tino rangatira nei. Nā reira kia manawaini tātou ki tō tātou reo.
Ā, e koro, me titiro tāua ināianei ki te wā o tō tāua nā whakatupuranga, ki nā whakatupuranga o nāianei, e, ki ngā rerekētanga o, o ēnei wā. Pea ana tōu whakaaro, Mō tēnei āhuatanga.
He kaupapa nui tēnā, nā te mea kei te mōhio tātou katoa ināianei te kaha rerekē o ngā tikanga, ngā āhuatanga o tēnei wā ki ngā āhuatanga o ō tātou whakatupunanga me kī ake i a tātou e tamariki ana. Te kaha rerekē o ngā kaupapa, ngā tikanga mō te ako i a tātou tamariki, te rerekē Mai tērā wā ki tēnei, me te mea nei ko e āhua ngaro haere ana te mana o ngā mātua ki te kī, arā, ki te whakatikatika i ā rātou tamariki, mō ngā mea e kite ana rātou kāore kē e tika ana. nā te mea mehemea ka whakawhiu tātou i ā tātou tamariki i te rā nei, kua mau tātou ki te herehere, kua taka ki raro i te ture a te Pākehā. I mua, he pai noa iho te pakipaki a ngā mātua i a tātou i ngā tamariki ērā rā, engari ināianei kua tino rerekē. Nā, kua riro Ā, pēnei tāku e mea ake nei, mā te, te ture e whakatikatika ō tātou, ā tātou, ō tātou raruraru. Me hokia kei te wā o te, te tīmatanga o te Tribal Committee, e kīia nei e tātou i te rā nei, the Māori Committee. Mahara au i tērā wā, I konei, nā te ngā whakahaere katoa e pā ana ki ngā raruraru i waenganui i te iwi, ā, ko tātou anō hei whiriwhiri i roto i ngā hui hungata Tribal Committee. Ka haere ngā wā tēnei ki te, i te tirotiro haere i ngā, ngā mea e taka ana ki te raruraru, te hunga e taka ana ki te raruraru, Na, ka haria mai ki te, ma te Tribal Committee e whakahaere nga, nga take. Hei era wa, horekau no iho i nui te raru reo. Hoi no te, te, te mea i ahua rerekē, e kore e tukuna mai te, te mana a, ara te, etahi o nga, te mana o, Te Ture Pākehā ki a tāua. Hoino, he wāhanga tonu te te kaupapa i tukuna mai ki a tāua. Hurakau tino eke ki te kaupapa a ngā ture Pākehā i te rā nei. Engari i ērā wā, pai noa iho, māmā noa iho te whakahaere i ā tātou take. Pai noa iho te te hāmene i ngā te hunga e taka ana ki te ki te hē, nā, mehemea hoki ka e E kore e whakaae mai ki tērā kaupapa, nā, ko Mauri ki te Kōti mā te Pākehā whakahaere. Nā, te tae atu ki reira, e mōhio ana tātou ka tino nui atu te hāmene mō ngā, mō rātou. Nā te mea, i runga i tērā kaupapa, pai noa iho te haere a te Tribal Committee ki te hāmene i ngā, i ngā mea taka ana ki te raruraru. Pai noa te whakaae a rātou i tēnei kaupapa, nā te mea, mehemea mauria ana ki ngā kōti Pākehā, ā, ka mōhio ana rātou ka tino nui atu te utu, te hāmene mō rātou. Nā, ināianei, ā, kua kāore haere ērā, ērā āhuatanga, ko riro katoa mā te Pākehā E whakahaere. Tata ake nei ka tono ngā Māori mō ngā wā tātou rangatahi e taka nei ki te raruraru, kia whakahokia mai ki ngā i ō tātou marae e whakawā ai i ngā kaupapa, ngā take e taka nei ā tātou tamariki ki te raruraru. Kāhore tērā kaupapa i tutuki. Kāhore i tutuki, nā te mea i konei anō, i ahi para nei, ka tono mātou, te, te, te kupu whakautu mai ki a mātou, e kore e āhei, nā te mea, he maha ngā, ngā āhuatanga e kore e tutuki i a mātou o Te Rarawa nei ki Ahipara, mō ngā, mō te whare whakawā, kia, ā, mō te, te kaiwhakawā. te tiaki o ēnei āhuatanga. Nā, ka kore, ka kore e āhei kia mauria mai ki konei, ki te ōhākī nei, whakawā ai i ā mātou tamariki. Hoi nō ka, kāhore noa iho tērā take. I a ia nei, noi nō, kua haere tātou ki ngā whare kōti, hoi nō te mea i āhua pai ai, i āhua māmā ai, e hari ana au, kua, Kua tokomaha ā tātou wātene e haere ana ki te āwhina i te rangatahi ā tātou tamariki e taka nei ki te raruraru, te raruraru i reira. Nā, ahakoa ētahi o ngā mātua, ngā tūpuna e haere ana i ngā rā e whakawātea ai ā tātou tamariki, he kaupapa pai ēnei. Kia kī te pai rātou, i a tātou ngā kaumātua nei, kāhore, ka, ka nui te, te mahara atu ki a rātou. Tā tāke nei ka haere au i te wā mātou no tamariki, e nā ki te kōti, ki te, te āwhina atu i a rātou. Nā e mahara nāu, e, i te mei, tai au ki tērā whakawā, ka iti te whaina mō wā mātou tamariki. Nā te mei reira anō e kōrero ana ki ngā rōia, ki ō ā tātou tamariki. Nā, i tērā kaupapa, kua māmā te whakawā, te whakawhiu i ā tātou tamariki, kua iti te hāmene. Nā, me, he mea tēnei mā tātou i whakaaro ai. Nā, tuarua, kia kite mai ā tātou tamariki, kei te maumahara tonu tātou ki a rātou, kei te aroha tonu tātou ki a rātou, e taka nei ki te hē. Tētahi mea nui tērā, ki haere tātou ki reira. Ahakoa kāhore tātou e tautokona i ā rātou kaupapa, koe nō haere atu, kia kitea mai, kei reira tātou, ā, nā, mōhio mai, ā, e aroha tonu ana o mātou mātua ki a mātou. Nā, me, mā tērā kaupapa pea ka, ka pai ai tā tātou, tā tātou haere tahi. Nā, me kōrero noa ake au ki ētahi kaupapa mō tātou marae, E pā ana ki a tātou te rangatahi, ngā raruraru e pā nei ki a tātou. Nā, tōku nei whakaaro, kia tino aro atu tātou ngā kaumātua, te whakapiri atu ki te taha o a tātou tamariki, ki te āwhina i ngā kaupapa e tika ana e rite ana. Ahakoa, mehemea ka tuku tātou i ētahi o tātou whakaaro, ā, kia rite ki ō rātou, ā, pai noa iho ērā whakaaro, engari i runga anō i te, te kaupapa tika, ā, me, i te, te tono a, a tātou tamariki i haere atu nei ki Waitangi, te hui o Waitangi ko tahake nei, ka tono a tātou tamariki, kia whakaaturia tō rātou hiahia i te pō o te Tiriti o Waitangi. Ka tono mai ki a au, hoinu ki te whakaatu atu i ō rātou hiahia, kia tūtaki rātou te rangatahi me ngā kaumātua ki Waitangi. Ka, ka, ka pānuitia e hau tā rātou kaupapa, tā rātou take. Nā te mea i whakaae atu au, māku e, e kōkiri tā rātou take, kia rongo mai ai ngā iwi katoa i tae mai ki tērā huihuinga. Nā, ka kōkiritia e au. I muri mai te hui, ka hui au me te kaunihera Māori o te Taitokerau, Ka whakaatu atu au, nā, he kaupapa tēnei mā tātou e whakarite ai. Ka kī mai, ā, kei te pai tonu, engari e kore e āhei ki te whakarite i tērā i runga i ngā rā i tono mai ai e ngā, e ā tātou tamariki. Engari, kei te tū mai tērā hui, e, e huihui ai mātou ngā kaumātua me te rangatahi, ki Waitangi. Kāhore i tatū, kāhore anō i tatū noa, te rā mō tērā. Ki a au he tino mea pai tēnei. Tēnei pea te huarahi e tino tata ai tātou, tata atu ai tātou, ngā kaumātua ki a tātou te tamariki. Nā, me, me whakarite tēnei, kua whakaae mai a tā Kereama, me whakarite tēnei, engari kāhore anō i tatū noa te, te rā mō tērā hui. Nā reira, ēnei, ēnei āhuatanga e kitea nā tātou e whakarāpopototia mai ana ngā āhuatanga e wehewehe nei i a tātou, kia mārama ai tātou, nā, me pēnei kē, me pērā kē, inā pea ka tutuki tātou ki ngā mehemea hoki kei te, kei te tū wehewehe tonu tātou, me pēhea ngā kaupapa nunui Kei mua nei a tāua i te iwi Māori e tutuki ai. E kore rawa, me mātua haere tahi tāua, te rangatahi me, me ngā kaumātua, kātahi anō ka tutuki ēnei kaupapa. Hoi nō me, ko te tūmanako, ā, kia rite ēnei āhuatanga. Nā reira, kakatia nō rā ēnei kōrero mō, mō tēnei, nā te mea he rerekē hoki i a ēnei ngā kaupapa ako i a tātou tamariki i ngā kaupapa i o tātou mātua. E mahara ana au i au anō e haere ana i te kura, he mea tino wepu au e taku pāpā ki te, i te wepu, the stock whip, tino wepu nei, Nā, i taku, taku kaha, kaha anō hoki ki te tutu, nā, ka pērātia. Engari mehemea, ka pēnei tāu i a tāu o tamariki te rā nei, o, ko makā tāu ki te herehere. Nā reira, mehemea e nei, e whiriwhiri mā tātou, ara, hei manaaki pea, e a tātou tamariki, e kā hore e, e taka ki te he, pēhea nei rānei. Hoi no, te tino mea, me anga atu ki ngā kaupapa o tātou mātua, te taha wairua, te wairua o tātou mātua tūpuna, nā, me te taha wairua, i heke mai nei i a io, tatu mai ki a tāu e te iwi Māori. He wairua anō tērā, te wairua mana, I heke mai i a Io, na, ko te wairua ano i a, i a ta, i o tatou tupuna, e heke mai ki nga atua Maori e korerotia nei e tatou, he wairua ano era, engari ki ta mana katoa o era wairua, o nga atua Maori nei, e heke iho i a Io, e korerotia nei e tatou, i o matua kore, i o wananga, i o taketake, i e o, kahore nei he, he timatanga mai, i o te kaihanga o nga mea katoa. Na, hikori tatu whakaaro i keenei mea.
A, teena koe e te Matua Haimona, mo eenei koorero i hoomaitia nei e koe, hei whiriwhiritanga maa teena, maa teena e whakarongo mai nei. No reira e te iwi, ka mutu te waahanga koorero mo te haaora o te reo Maaori. i tēnei pō. Noho ora mai koutou i ō koutou kāinga maha, mā tō tātou Matua Kaha Rawa koutou e manaaki, e atawhai, pōmārie.